و یەکێکم لە لەو تەلەبانی کە لە وڵاتی چین دەخوێنم کە سپۆنسەرەکرێت لەلایەن سیسی سکۆڵەرشیپ و بۆ حکومی کە لە ئیران زۆرێک لە هاوڕێیانم داوای ڕوونکردنەوە دەکەن پێم باش بوو ڤیددیوەک دروست بکەم و لە چەناڵەکەی خۆم لە یوتوب لای بکەم و تاوەکو کوردزمانان و فێرخوازانی کوردستان سوودی لێ وەربگرن ئەگەر ویستیان لە دەرەوەی وڵات یان لە چین مەتابەتی بخوێنە ویددیو زۆرتر بڵاو دەکەمەوە لەسەر ئەم بابەتە چکە بە پێویستی دەزانم بۆ خوێنکارانی لە دوای بەکالێرۆس کە تاواون و سەرکەوتون حەزەکەن درێژە بە خوێندن دەمەڵام بەڵێ چەند سەکی وانە دۆزنەوە بە جێرە لە جێرەکان من ئەم ڤیددیوانە بکە بڵاو دەکەمەوە ئامانجمەوە یارمەتیان دەم بە دۆزینەوەی بە پیشاندانی ڕێبەریکردنیان بۆ ڕێگایەک کە دەتوانن درێژە بە خوێندنیان بدەن لە زانکۆ زۆر ڕانک بەرزەکان و ئەو توانانیان بەکاربێنن وەڵێ بەڕێزان لەم ویددیوێدا هەوڵدەم ڕوونی بکەمەوە کە ئێوە چۆن دەتوانن سکۆڵەرشیپی CSC حکومەتی چین بەدەست بهێنن هەنگاو بە هەنگاو ئێستاش خوێن سیسی سکۆلەرشیپ کورتکراوەی چینیز گەڤەرمنت سکۆلەرشیپە ئەمە سکۆلەرشیپە بە شێوەیەکی گشتی حکومت فۆندەکات بۆ تەلەبانی کە دەرەجیان بەرزە و هەروەها ئینگلیزیشیان باشیانی زمانی ئینگلیزیان باشە چونکە ساڵانە چەند هەزار تەلەبەی ئینتەرناشناڵ لە وڵاتی چین دەخوێنێت و زانکۆکانی چین ڕانکیان زۆر زۆر بەرزە و هەوڵادەم لە ڤیدۆکانی داهاتوودا ڕێکاری زیاتر و پرۆسسەکان زیاتر شیبکەمەوە هەنگاو بەنگاو ئەو ڤیدۆیش هەنگاوێکی سەتایە بۆەوەی کە ئێوەی بەڕێست چۆن دەتوان وەری بگرن و پاشان چۆن دەتوان بگەنە چین و هەروەها ئەمە زانیاریەوە بدەم CSC تاکە سکۆلەرشیپ نییە کە تۆ دەتوانی وەری بگریت بەڵکو چەندەها سکۆلەرشیپی تر هەیە بەڵام لە بەرەوەی من بە سکۆلەرشیبی فولفندی CSC هاتوومەتە چین و لەو بەشانە شارەزام هەوڵدەم ئەوەی کە شارزیانتیا هەیە یارمەتیتان بدەم و ڕوونی بکەمەوە کە ئەم مەروەکوتم ئەم سکۆڵەرشیپە پرۆڤای دەکرێت لەلایەن حکوومەتی چینەوە

ئەندەرگراجوەیتن واتە یانەی بەکالۆرس لە چین بخوێنن یا پۆست گراجوەیتن ماستەر و دکتۆراکان دەتوانن و تەلبانە ڕووکەنە چین بە شێوازێکی گشتی و ئەگەر دقت بدەن لەیرەدا لینکێکم داناوە ئەگەر ویستان زیاتر بخوێنەوە دەربارەی سکۆڵەرشی بکە ئەوە دەتوانن ئەو لینکە بەکاربێن و زیاتر سەردانیکەن و پێشتان دەڵێن لینکە ئەگەر ئەم ئەمە لینکەکەیە هەربەریسم کە بسچانە دۆت ئۆ لێرا دەتوانانی هەموو زانیاریەکان بخوێنیتەوە لەبارەی سکۆڵەشیبەکەەوە بە شێوەیەکی ڕسمی بە شێوەیەکی ڕسمی تۆ دەتوانی هەموو زانیاریەکان لێرە بخوێنیتەوە بەدەستی بهێنیت دەربارەی سکۆڵەرشیبەکە لە چەندان زمان بابەتێکی تر کە ئەمەوێت ئەگەر داکتان بکەمەوە ئەوەیە کۆمەڵی هەنگاو پێویستە بۆ بەدەسێنانی ئەم سکۆڵەرشیپە ئەو لە دەم یەکێک و بە ڕوونتر لەسەریان بدوێن بەڵام بە شێوەیەکی گشتی هەنگاوی یەکەم ئەوەیە کە تۆ بتوانیت زانکۆیەک هەڵبژێریت کە سیسی سکۆڵەرشیپ بتوانێت پارەکەت بۆ بدات هەنگاوی دووەم ئەوەیە فێر دەبین چۆن بتوانین سکۆڵەرشیپەکە

ڕوونیەکەینەوە کە چۆن دەتوانیت کە دیکۆمنتەکان هەموو تاواکە چۆن دەتوانین سەبمیتی بکەیت و هەنگاوی شەشەم چاوەڕێکردن و دەرکەوتنی ڕیزۆڵتەکە لە خۆ دەگرێت هەنگاوی یەکەم کە وتم چۆن دەتوانیت تۆ زانکۆیەک هەڵبژێریت کەوا سیسی سکۆڵەرشیپ ئەتوانێت پارەکەت بۆ بدا ئەوکو معلومی لای بەڕێستانە هەر سکۆڵەرشیپێک کۆمەڵە زانکۆ دەتوانیت پڕ بکەیتەوە لە سیسی سکۆڵەشی بە شێوازێکی گشتی تۆ دەتوانی تۆ بۆت هەیە لە نێوان 1970 زانکۆ یەکێکیان هەڵبژێریت و ئەگەر فەندەکەت بەدەست هێنا تۆ دەتوانانی لەوێ بخوێنیت بەڵام ئەگەر بیشتەوێت زیاتر خۆ دەدواداچون بکەی نووسجنسی نمبرس of چین سکۆلەرشیپ ئەوە لە لینکی زۆری هەیە تۆ دەتوانیت ئەوە جەنسی نمبەرەکانە ئێستا دەمە کە ئاماژم پێکرد

چین کۆدی تایبەتی خۆی هەیە ئەجنسی نمبەری تایبەتی خۆی هەیە کە ئەم کۆدانە ئەم موزانکۆیە و ئەوش لینکەکەیە هەمان لینکی پێشتر بوو دەتوانن بەکاری بێن و سودی لەوەربگرن ئەگەر بتانێت زیاتر دەداچم بکەن چکە من ناتوانم ویددیو هەموو هەنگاوەکان بخەمە ڕوو وەکو بە خێرایی هەوڵدەم لە کاتێکی کەم بێت خاستێکی دووهام ئەوەیە کە سکۆڵەرشیپەکە تۆ چۆن توانی ئەپلای بکەیت بۆ چەند تایپی هەیە سێ تایپ بخینە ڕوو کە سیسی سکۆڵەرشیپ تۆ دەتوانیت بەدەستی بهێنیت لەم ڕێگانەوە جۆرێکی لە سیسی پرۆگرام هەیە تایپی پێی پێوترێت و تایپی بی و تایپی سی هەوڵ لەدەم بە کورتی لەسەریان بدوێن تایپی ئەی ئەو تایپەیە کە تۆ دەتوانیت لە ڕێگەی ئیمبەسی چینەوە لە وڵاتەکەی خۆت بۆ نمونە ئیستا لە هەولێر باوەڕناکەم ئینبسییان هەبێ چکە من لە بەغداد ڕۆشتمە بەغدا بۆ ڤیزە کەواتە تۆ بێت بۆ نمونە بڕۆیتە بەغداد لەوێەوە دیکۆمنتەکانی خۆت تەقدیمی ئەمبسی بکەیت ئەمبسی ئۆف چاینا بکەیت ئەوانیش چاودێری زانکۆکان ئەو زانکۆکەن کە تۆ هەڵت بژاردووە و یارمەتی تەدەن بە جۆرە لە جۆرەکان من زانیاریم زۆری لەمبارەوە ئەو تاپی کە من هەڵم بژار تاپی بی بوو من بۆ خۆم کۆمەڵی زانکۆم دیاری کردبوو لەیرا لە تایپی بیدا تۆ دەتوانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ زانکۆیە کە خۆت بتەوێت کە چێکی تی بزانانی ڕانکی چۆنە لەگەڵ ئەو بەشی کە تۆ حەز لێتی بۆ ماستەر و دکتۆرە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە زانکۆکەەوە بکەیت کە لە ڤیددیوکانی داهاتوودا ئینشاءاللە بە درێژتر باسی لێوە دەکەم چۆن دەتوانیت پەیوەندیان لەگەڵا بکەیت لە ڕێگەی ئیمێڵەوە تۆ پێویستە چی پێویست بەڵام لێرە بە شێوازێکی سەرەکی تایبی ئەوەیە کە تۆ ڕاستەخۆ مامەڵە لەگەڵ زانکۆواکە وەکو تایپی ئەی نییە کە تۆ ڕاستەخۆ مامەڵە لەگەڵ زانکۆکان ناکەی بەڵکو لە ڕێگەی بە سەفاەتی سنیەوە تعاملەکەی جۆرێکی تریانەیە تایپی سی ئەو بۆ ئەو کەسانەیە لە سینن خۆیان ئەوان دەتوانن ئەم جۆریان تەقدیم کرد پرسیارێکی ترکە زۆرێک لە هاوڕێیان دەپرسن ئایا تەمەنەکەی چەنە وەک دەزان هەموو سکۆڵەشی پێک لە سەرتاسەری عالم تەمەێکی دیاریکراوی هەیە کە تۆ دەتوانیت لەو تەمەە زیاتر تێپەڕیتەوە سکۆڵەشی بە تۆ ناوێتەوە وەکو زانیارێکی گشتی لە بۆ بەکالۆرۆس لە بینیهدە ساڵ تا 25 ساڵ تۆ دەتوانین تەڵدیبی بکەیت بۆ ماستەر لەهدە تاوەکو 35 تۆ دەتوانین تەڵدیبی بکەیت بەڵام بۆ دکتۆرا لە هەژدە تاوەکو چل ینی ئەم تەمەنانە هەر بۆ بەکالێرز بۆ ماستەر بۆ دکتۆرا جیاوازە و ئەم سکۆلەرشیپە بۆ چی کەسێک دەبێت خاڵی یەکەم ئەوەیە کە تۆ هاوڵاتی چینی نەبی خاڵی دووەمەم سکۆلەرشیپ ئەکسچنجێک ڕۆ بدات لە نێوان چین و وڵاتەکانی تررا بۆ ڕینەوەیکی کللتوری تەلەبەکان ئەو تەلبانی کە لە وڵاتی ترن ئەوێت ئەم هەلیان بۆ بڕەسێنەکە بێن لە چین بخوێنن پاڵێکی ترەوەیە ئەم ئەپلیکیشنە هەوڵەدات یعنی تۆ دەتوانیت لە وڵاتەکەی خۆش خۆشتۆ تەقلیمی بکەیت بەبێ ئەوەی بیتە وڵاتی چین کامە شتێکی زۆر باشە بە شازێکی ئۆنلاین تۆ دەتوانێت پرۆسیسەکان بڕی هەتاوەکو وەرگرتنی فیزا و دواتر دەتوانیت خۆت بیتە وڵاتی چین و وەکو وتمان لە هەشدە بۆچل بۆ نە بۆ پSD بەڵام ئەگەر تۆ تەمەنت پ ساڵ بێت کەسێک کە تەمەنی پ سال بە حەزی لەبێت لە چین بخوێنێ لەم حاڵەتەدا دەبێت هەندێک ڕیکوایرمنت هەیە هەندێک داواکاری تر هەیە جێبەجیان کات ئەگە حەزی لەبوو بێت بخوێن پرسیارێکی تر کە دەمەوێت ئاماژی پێ بکەم ئەپلیکیشن پێوێت ئەم ئەپلیکیشن با بڵێن هەموو سکۆڵەرشیپێک دەدلاینێکی هەیە کانی کاتێکی دیاریکراو هەیە کە تۆ دەتوانیت لەو کاتە تەقدیمی بکەین بەس بەڵام بە شێوازێکی سەرەکی لە مانگی یەک و دوو ینی دوانزە یەک و دوو ئەو ناوە تۆ دەتوانانی تەقدیمی بکەیت بە شێوازێک لە شێوازەکان ئامادەکاری بۆ بکەی پێشتریش لە ڤیددیۆی داهاتوودا هەوڵەکەم زیاتر ئاماژی پێکەم و تۆ لە چوە دەتوانانی ئەم ئەپلیکیشنە تەقدیمی بکەیدانی وەکوتم پێشتریش تۆ دەتوانانی لە شارەکەی خۆتۆ لەو شوێنێکی تیادی بە کۆمپیوتەرەکەی خۆت بە شێوازێکی زۆر ئاسان کە تۆ بتوانیت تەقدیمی بکەیت و ئەبێ زانکۆکەت ئەو زانکۆ هەڵبژێری کە تۆ دەتەوێت لی بخوێنیت بە شێوازە لە شێوازەکانی لە ڤیدۆکانی داهاتووی تردا ئەوانش زیاتر ڕوون دەکەمەوە انشاءله هەنگاوی سێهم چۆن بتوانیت ئەژەنسی نمبەرەکان بۆ نمونە هەڵبژێریت وەکو پێشتریش ئاماژم پێکرد ئەم ئەم لینکە هەیە ئێوە دەتوانن بەکاری بێنن ئەوەدن دواتر پاوەپۆینتەکە لە دیسکرپشنی چەناڵ و یوتوبەکەم دابنێن تاوەگو سوودی لێوەربگرن زیاتر وەکووتیشم ئەوە هەمویان کۆدی زانکۆکانن ئەم کۆدانە دواتر پێتانەڵم چۆن بەکاری دێنیت تۆ بەبێم کۆدانە ناتوانین زانکۆکە تاڵ بژێری بێم کۆدانە دابنی لە لینکی سکۆڵەرشیپەکە اینجا وەکومێ تۆ دەتوانیت زانکۆکە بدۆزیتەوە بەشەکە تاڵ بژێریت

ینی تستی ئاست ئەمانت هەبێ باشترە بۆ کەیسەکەی خۆت بەقوترە بەڵام ئەگەر نەش بوو بەڵام تۆ توانی بە ئینگلیزی قسە بکەیت یانە توانیت لە گفت و گووە لە مقابلەکانە دەربچیت ئەوە زۆر زۆر باشە کێشەی نیەوەش ئەگەر تستی زمانیش نەبێت هەر زۆر ئاساییە کە دەتوانین دەگەری نزیکی باش بزانین بتوانین گفتو بۆکەی لە پرۆفیسۆرەکان تا چکە مقابلە ئەگری لە هەندێک لە خۆەکانم زاهۆکە مقابلە دەکات پرۆفیسۆرەکانت مقابلە دەکەن دەربارەی ئەو بواری کە ئێڵێ بژێریت ئەبێ بتوانانی بە ئینگلیزی قسە بکەیت لەو حاڵەتی شاهیچ کێشەیەک نیە و پێویست بە تێستی زمانەکە نابێت CSC ئەپلیکیشن فۆرمەکەت پێویستە ڕوونی دەکەمەوە لە ویددیوی داهاتوتردا کە چۆن دەتوانێت و فۆرمە پڕکەیتەوە ئەم کاتێکم داواکاریان سەوت بوو هێڵفی ئەگزام فۆرم هەموو زانکۆیەک تێستی تایبەتی تەندروستی خۆی هەیە بەڵام بەگشتی تێستەکانیان وەکو یەکوان بەڵام فۆرمەکە کە تۆ پڕیەکەیتەوە دەبێت بیبیت بۆ بۆ نمونە بۆ هەر بەسخانەیەک لە شارەکەی خۆتا هەیە لە سلێمانی لە هەولێر لە هەڵبجاە لە هەر شوێنێکی تریت کۆمەڵێک شێوازی جیاواز هەیە دەبێت دکتۆرێکی اختصاص لەو بوارانەدا تۆ مۆری مۆری ئەو وەربگریت و کۆمەڵێ تێستی تەندروستی هەیە

ئەبێت مشریفێک سەرپەرشتارێکتان هەبێت کە بڵێ من تۆم قوبول کردو وەکو ماستەر وەکو تەلەبەیەکی دکتۆرا اینجا ئێوە دەتوانن بێنە سین لە سین بخوێنن ئەمە کەیسەکەتان زیاتر بەقوتەکە هەرچەنێک لەوانەیە خاڵێکی سەرەکی نەبێت لەوانەی تۆ زانکۆیەک هەڵبژێری حەزت لێبێت زانکۆکە قوبولت بکە و سکۆڵەرشیپەکە بەدەست بێنی بەڵام سەرپەرشتیارت نەبێت ئەوەندەی گەڕابێتن یعنی پرسیاریشم کردبێت دەڵێن شێوازێکی یعنی سەرەکی نیە بەڵام بۆ کەیسەکەت کە بەقوت بۆ سکۆڵەرشیپەکە چەند زیاتر بە بۆ گرتنی ئەم ڕکۆمنندیشن لە تەرە یددیوەکی تایبەتی دەکەم چۆن دەتوانن ئێوە پەیوەندی بکەن بە پرۆفیسۆرەکانەوە چۆن دەتوان ڕکۆمنندیشن لەتەری پرۆفیسۆرەکان وەربگرن انشاءڵەوە ڕوون دەکەمەوە کریمینەوە ڕیکۆرد لە چین زۆر گرنگی بەمادرێت نابێ ئەو تەلەبە هیچ ینی هیچ ڕابردوویەکی تاوانکاری یا تاوانە شتێکی کردبێت بە گشتی و پێویستی بەوەیە و ئەمەش لە ئەو زانبوو کە دیاریەکەن فۆرمێکتان پێ دەدەن دەڵێن بۆ ما پڕکەرەوە کۆمەڵێک پرسیارکردنە شتێکی وانە پرێدمیشین لێتەرەکەیش ئەوەش لە داهاتوولێکی نزیکدا هەوڵدان یددیو زیاتریان لەسەر بکەم بۆ زانیاری زیاترتان

ئەو پرسیارانی کە زۆر لێم دەکرێت بەو شێوازە کە دەبن پارەی ئەم سکۆڵەرشیپە چەندێکە یعنی چی لە خۆ دەگرێت بە شێوازێکی سەرەکی پارەی زانکۆکەت بۆ ئەدات زان داخلیەکانیشیت بۆ بانی داخلیشت فریە لەو حاڵەتە و مانگانە بۆ ئەندەرگراجویت بۆ بەکالۆرۆس بۆ نمونە بڵین 2500 ئاڕێنB تەداتێ بۆ مانگێک بۆ تەلەبەی ماستەر ئەیکا بە 3000 بۆ دکتۆ بۆ تەلەبەی دکتۆراش 3500 ئاڕێنB داتێ بۆ مانگێک کامە ینی ئەوەنەی پرسیارم کردەوە کە خۆشم یەکێکم لەو تەلەبانم ینی زۆر موچەیەکی باشە وەکو موچە ماگانە بە هەڵگیری و سیسی سکۆلەرشیپ دابین دەکەن وەتان و بابەتێکی تر ئەوەیە ئەم سکۆلەرشیپە لانی تەندروستیشتان لە خۆ دەگرێت کە مانگانە 600 RMB یا 400 بۆ پرۆگرامەکان بۆ هەندێک لە پرۆگرامەکان ترکرد لە شش مانگێکیان لایانی تەندروستیشتان زەمانەکات بۆ شێوازی کە تۆ دەتانی لایەنی تەندروستیت هەم دابین دەکرێت زمانی تەندروستیت هەیە و هەم زمانی مانگانێشت هەیە بە بڕەپارەیەک لە ڤیددیوکانی داهاتووتردا وەکو ئاماژم پێکرد هەوڵەدەم ڕوونی بکەمەوە زیاتر کە ئێوە چۆن دەتوانن ئەپلای بکەن ڕاستەوخۆ لە سایتی سیسی سکۆلەرشیپ و ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەیە هەر کۆمنتێک تان هەیە دەربارەیەوەی ئایا دەتانەوێت چی زیاتر بزانن تکایە لە کۆمنس ئاگادارم بکەن هاوکارتانە بم هەوڵەدەم زیاتر شتەکان ڕوون بکەمەوە ئەمەوێت هەنگاوێک بنێم بۆ یارمەتیدانی تەلەبە کوردەکان بە شێوازێک کە سوودی لێوەربگرن چونکە بەڕاستی ئەم سکۆڵەرشیپە زۆر زۆر شتێکی باشە بە جیاتیەوەی کە تۆ لە بەکالێرس ئاستت مستەوات زۆر باشە و بۆستیت توانەکانە دەفیڕۆچێ بەڕێستان دەتوانن کەوا درێژە بە خوێندنەکەتان بدەن بە شێوازێکی فول فۆند کە هەموو بوارەکان بۆت ئاسانە بێ هیوادارمە ڤیدۆات بێتن مای سوود وە لە ڤیدۆی داهاتوتردا هەوڵەدەم چۆنیەتی دروستکردنی ئەکاونت لە سیسی سکۆڵەرشیپ و چۆن ڕۆژستریشنەکەی و چۆن دەتوانین لینکەکە پڕ بکەیتەوە ئەمە و چەندان بابەتی تر ئینشاءڵا هەوڵەدەم لە داهاتویەکی نزیکدا هەمووی بڵاو بکەمەوە تکایە لایک وە سبسکرایب بکەن ئەگەر هاوڕێکشتان هەیە بۆ ئەوەی سوود لەم بابەتە وەربگرێت شێری بکەن لەگەڵ یا و ئاگاداری بکەنەوە کاتێکی خۆش بۆ هەموو لای واتانەگەڵ